ende leswi mi swi ndlaku le kaya leyi it's for my kids vo va rhangaku mahlweni at this moment hinkwaswo leswi mi swi ndlaku mitirhi ya leyi mi yi ndlaku mi va ni khe mi pfuxela ngopfu Yeah, so yes. That's why ni nge teki munhu la nga na vana. Ni nge pfuki ni ve number one. Oh well, tsakisa sweswo my mama. Wena i nga wa n'wi lava mina ya na ku khulumisela i na three.

74 kasi eka website hi vakhandlegroup.co.za rhumela rungula eka info at vakhandlegroup.co.za vakhandle group we are family ahe mina mina eh mina sister la mi ta va tiva hi ku ya ka nkarhi eh, hala ndzhaku ni xuta hi swindachani swa mina va fana va mina yeye i jaimito

wele wele imani mi amukela ka day only channel that matters to watch as i said kunina sestel sezimbukeni e pfukeni a hi khensa ku va mi amukele xirhambo xa hina mi ta ka the channel that matters eh, a ni swi tivi va vula ku nsati wa munhu sasekile lokaku mina nuna mara ni voni mi ri na ring la um khensa ku va mi amukele xirhambo xa hina mitinu i i ncini lexi nga endla ku mi mi amukela xirhambo xa hina mi karhi mi swi lava ku hina hi vanhu va tinyimpi mi vanhu va tinyimpi ka ya ni socha ne eh. na mina ni munhu wa tinyimpi swo swi nga endla ku ni nga chana so mi ready ku lwa na mina yes all right eh le nyimpini leyi kulukumba swinene mina problem na bibele matsongo okay ha na problem n'we mara ni mitwini vona ni ta ni ta va ni ri kerekeni hi ku leyi i sunday leyi ya good friday ni ta va ni ri kerekeni so ni kombela mi ta leti nyana because mina xikwembu a hi holova so la ta mi hlayela verse leyiwa um eh, yi ri yeremiya 16 verse 19 and ta yi tshika la ni vonaka se ni endlerisekini kona mara yi nge leyi hosi xikwembu xi ndzi xi hlamula xi ku Loko u vuyela eka mina, ndzi ta tlhela ndzi ku amukela, kutani u ta ya emahlweni u ndzi tirhela. Loko u vulavula leswi twalaka, u tshika ku jamuka, wa ha ta wa ha ta va nomo wa mina. Vanhu va ta vuyela eka wena, a hi wena u nga ta ya eka vona. i verse 19 ntsena ni nga ku ku na munhu loyi a nga mi tshika i ta vuyela eka n'wina mahungu lama mbanga ni kombela mi amukela va vahlaleri va hina mi tlhela mi ti tivisa ku hi n'wina mani wa le kwini swi ku ngecengece na amukela vahlaleri mina hi mina ndzi va le lorikhodzo

so mo tshama na swilo mi nga swi tivi alright eh mhani lava va acteki ni va tiva va acteki ka chachamela sweswi va va tirha ka mina hi mina eh ni lava hi teka jini ya vona from kwale va nga sungula kona eh hi ze hi ta fika makumu lava nga kona sweswi. Ehm swa ku va na nuna kuma hava na yena hi ta swi twa emakumu loko swi fita ku mi swi twa a mara swo boha ngopfu ne a mi lo chuha ku va na vutshila o khani loko vo lo tala ngopfu ku fana na mina okay and mi mi dyondze kwini xikolo kwala ka risenga kumbe a mi dyondza vo pitori phela vanhu vo fana na n'wina va ti kuma va ku va kule va ri swilo ekhwinyana nakona risinga ya no ne swi nga ya hi ku tumbuluka sweswi xikolo primary ni sungule vurhonga yi le ti-e vurhonga mm. mhm. ivi ni ya high school a ri tlhavihla mhm. from then ya t u t mm. a mi strike ri t u t nyama a ku strike tislake ni ku strike vafana a ni swi koti leswa swo strike mi kota swa njhani kota ku loko ni ri na problem na munhu ya mutswala hayi leswo emapatwini a swi mi samba na problem ya njhani na mhana n'wina ivi mi va landza mi ya va byela ye ta mhani ni ti tele ngopfu yin'we ntsena ngopfungopfu leyi a fambisana mudyondzo ma ha ri high school ni sure ku swi fana na swi mi landzelela ngopfu va ri na tinhongana Ah, high school a ni nga ri na say ngopfu mina ne a mi nga ri busy vafana a ni nga nyikiwi na chance yaleyo mara a mi swi laha a ni swi navela ni nkarhi wo fikini Mm, mara ka hina va ba ne too much ene mbiwini Yii. So Ko ka- ka- hakela hi tona namuntlha loko a yo tirha tona ku xona five hours a yi ta yi ta khela ya valandzeri va mavana data Mm, a mi- i- i ncini mintlhontlho leyi mi nga hlangana na yona from primary high school to high school as a, as a student or as n'wana wa xikolo xichangani um yin'wana ku ngo va ku ri yaleyo hluphiwa ngopfu kaya a va ni hlupha to such an extent ya ku a ni nga pfumeleriwi no tshama na mfambi sweswi mina n'wina ni tshamisa swona swi nga pfumeleriwi i wish a ni ri ntanga hamu swa ku loko vo tshama mi xera tafula so na mm. mfana mm. i fika kaya mm. swi twiwa so a hi nge hi le xikolweni sweswi a ni to ka mi tshama deskini kuma ku mi tshama ka xitafula ni xin'we kumbe ka desk rin'we na n'wana wa xikolo loyi a nga n'wana wa jaha ni tshame ni beriwa teta ni ma vona xikolweni khale a ku ri na madesk lama ma ku kuma ku yi tshama yi ri one ivi n'wana man'wana mi tshama mi ri two so ni fike hi khi hi tsala test ya english ni kuma ku lama mo tshama hi one one ma herile mm. ku sele lerero ku tshama vanhu va two mm. laha ku tshame mfana wun'wana mm. ivi ni fike ni tsalela mathangeni mm. loko teacher va nghena va ku and then wena swo yini famba tshama le i tsalela xitafulani mm. ivi ni ya ni ya tshama laha tafuleni ku ri na mfana ah, ni vone

Labantu kathi UTK. Umenza psychology. Public management. Nena public management kathi UTK. Eh. Public management ya le. Mir ana stiva na mata loko ni ni teka i course liyani mm. a ku ri timhaka to i la ta tikumi khi endla something mm. ivi mi kuma ku leswi a mi swi lava va ni lave ku phesiwa arts mina loko mi fika xikolweni a mi lave arts ku na ngoma yin'wana ya xiza xivanjeri loko kuma ka lecture room ku tele vanhwanyana wena loko saseka swi unga na ntirho wa kona se a ta yi na ntirho me swa ni lave swo loko na ha sukani mm. mara mi kuma ka yi registarangi hi nkarhi mm. loko se yi fika lavo boheka ku teka course leyi va ku yi ri na space mm. se loko ni fika vhele public management a ya ha ri na vanhu mm. mara loko se hi khe hi vutisela va ka hayi leswi yinini ne le ka mfumo ma nghena ni vhe ni khomelela kwalani vuyo ni nga ta ni ka yona ni ta nge ka mfumo mm. kahle kahle ungamu ngo va passionate yi nchumu mo laha ku nge ka mfumo kuma mo laha ntirho a no laha ku ta ni kuma ni ri xikolo wa mi bya ku nga tshama kahle ni twa ku vanhu hinkwavo lava nga nghena tut va na va nghena hi ti-h i ntiyiso hi loyi un'wana mina mina mi nghena nge h nghene hi yona maswi kumbe mi nghene hi kumbe mi nghene hi Eh, okusasakana le tibukwini Eh, acho, passei, acho. ni nge vuli ku hi mi bela mavoko hi mi bela mavoko ni bihe i mi hete malembe mangani ku pasa course ya public management um liya ni endle for two years mm. and six months a yi fane yi ri ya three years uh-huh. a la la why do a ni hetangi mm. ni vuye ni va ni vuye ni tekiwa na ha ri xikolweni ne mm. i mafani hayi ndzi nga ta mbana yitona okay ni vuye ni tekiwa na ha ri xikolweni mm. so kwalaha xikarhi ka course ni va mimani ivi swi kuma ku eyi Okay. swi kumeka ku na tsandzeka ku ya ni ya apply for NSFAS a ku Mm. tleriwa kwele ku ndliwa hi ni swi twa ku so na Mm. tilayeni letiya ni nge luki Mm. ivi hi mpela ni nga apply for NSFAS hi twanana na mukhalabye a ku hawa hi ta phuxela khala bya mbula mfana lwe phari mfana that time Eh, mara na ha va hlonipha xitsonga xi ri tano okay hi ta hakelelana ti-studies ta mina Mm. Ewoleni. Vamkombe hanga yi vona. Ewoleni. I think ku nga ku hakeriwa a ni swi tivi ku hakeriwa tin'hweti tingani laha ka first semester mm. a yi be va yi chayile loko se ni la ta register futhi va nga a ku na xikweleti se ku ni balansisa lexi before mm. va ta ku register ya mahlweni

Oh, n'wana va va right. A vo nya- a vo nyangadza hi mhani wa Avo kona. bori mina. Avo Mara ku na bori xa mina. ya ku na xa positive va xi endlaka at least a swi fani na zi. Eh, xa positive xa ko hi xexexo wa ti hlayisela. And then after dropping out hi mhaka ya nyimba na Ai, nyimba, swi tikise ngopfu, gani, Oh, hi mhaka- mani. swa fana mara mara buxi va buxi va ri nyimba loko after mi ta mi drope out hi mhaka ku va mi tike mirini ha tekile tiko ra kahle um mi tike mirini ivi um mukhala byi luya wa n'wina wa khale um papa n'wana wa n'wina a nga mi hakelanga xikulu fees lexi a mi twananini mi endleni ku ya mahlweni ni vuya kaya mi ta hlayisa n'wana

a mi teri ku tsalatsala ti-affidavit ni balugandzu ntirho wa phorisa na wolowo eh, mara most of the time n'we hi mintirha wolowo ya ntsena le ka crime prevention eh? most of the time hi va hi ri ku patroleni khoma lava ti-public drinking public indecency um ti-drugs swibamu

ni ri na nuna mutini kumbe hinkwavo va vona no mata va ni mutsa xivutiso lexi problem kumbe swi teka se swa ti-jokes ne i ku na ku na vavasati especially young girls ne n'we mukulu mi tikuma mi ri mukulu because mina vana lava nga na ma fifteen probably swi nga endleka mi ku mi hundzanele ka thirty ma vona mi ngo ka mi nga se sungula vutomi ku va ri life begins at good

vana vana vakakuwa vaye eh, ni vone ni vone loko loko hi karhi hi kula hi vona chachamela hina van'wani mavo mm. mangu tiwa chachamela mi hlangana kwini ntlhanga leyi ti nga na hector drama ni ri ya high school ti yi sunguleni eka leswi a swi le xikolweni eh. ri high school and then from there ti ku na lava nga ta wu ta mi byela ku no ku na group yin'wana va yi tela ku la sweswi ku nga g c r mm. so na ni ya joyina group liya a yi fambisa hi mphoma lunch mm. va ku africa stadium africa africa stadium

Laya Chachamel, uh. I think me and the two. Mm -hmm. Chachamela 2, Chachamela 1 and Gakor. Mm. And then Tangena ka Chachamela 2. Mm. Nektana Chachamela 3. Mm. Yi nga ri hi va yi helerile kwala. A nga tsundzuki kahle. Mara yi nga ha yangi mahlweni. Ena mintirho yi nga ha yangi mahlweni. Um yini phati leyi a mi yi rhandza ngopfu ka ka that eh, drama leya chachamela mm. um ni actise phati yin'wana ivi leyi ni hlekise na ha hlamusetiwa ni nge zone ya yi acta mina mm. va ku nona wa mina yi security so na jola mina na mm. xikan'we Mm. loko mukhalabya va ya ntirhweni Mm. Misava fane ya xekelela. misava mi pfalela se loko mi pfalela hayi ke Mm. ma va fikela mahungu ngwenye ku phela ku na xiyisa lena ni Loko wona xi ze lexi. xi lo fona xiyiza lexiya thank you Mm. Ndzi riverile. Mm. xi yo fona xiyiza lexiya Mm. ivi yi hlamula ngwena se loko yi vuya yi gelemini ye ya lomba banga leyi ya ku mi tsemeleleni ya ku mi tsemeleleni ivi yi vuya yi gelemini manje ah, loko yi gongonda yi kumako swi kome pupu ana mi nga tivi ku phuphu mi ta hanya hi yona tiku yi lava ni teleni a ri va ku swi kome pupu se loko swi pfula ri vanti yi languta yi swi vona ku hayi

swilo leswi a swi dzikini ka n'wina ku ku pima ku na munhu loyi mi nga mi hanya na yena sweswi mi famba n'wi traka lero loko mi nga hi nyika tinamba foni ta yena hi n'wi fonela hi n'wi vutisa ku a mi vanhu ndza ku nyika loko yi ta ndzi yena hambi ku tsala vaseketeri va ta va ta- va ta biliva hi voxe ku va ka mi chance a ni bi ne Awusefa.

ku n'wana n'wana ku delela not ku na rhuketela no vula ku a ni nge vi soft lera ro n'wana n'wana a ta fika tindlela hi ku rhandza loko ni mbale uniform okay or loko mbale uniform mama loko mbale uniform a ni fanelanga ni va soft leswaku ku na tindhawu leti ni fanelaka ni va soft

because a ni sungulangi laha ka bet mm. ni sungule hi ti-drama series leti a ti hamba ti tlanga na madyambu after mahungu ma eight mm. a na ha swi tiva ku ri lembe mani mm. mara nga ri ne le xiphoriseni a ni nge se nghena a ni nga dyoli na munhu loko mi ta sungula ku ekela wa le ka munghana lonene loko mi mm-hmm. loko ni sungula laha um ni twe hi van'wana ni ekta na vona ka gurupu yin'wana va ku katet swi na mitlhandlela to tiguru ka u ti tele ngoti ta tlhelela ndzhaku mm. ni twa hi vo va ku ku na ti-auditions munghana lonene yi le ku so ni ya ka ti-auditions ni fika ni auditiona ivi va ni teka ni pasa ni humelela ivi ni hamba ni actor switori leswiya swa namadyambu leswiya swi nghena hi eight

hi liya mi nga ta ku GCR ni sungule exikolweni mm-hmm. ivi from there ni ya ka liya a yi ri ka GCR mm-hmm. ivi ni ya ka Cathet a yi ri Giyan College mm-hmm. from ka liya le Giyan College ya ivi ni ta ni ta nghena ka ka Munghana Lonene so four okay long to ya madona

Mara ni ku byela ku a ni bra wena a ni a nga swi ku tivisi so ni ku byela swoho hi ri ka live ku ni kombela ku hi nga ha gangisani se ni munhu wa madona sweswi na loko a ri a nga ta ta ni byela se no ma twa hi wena mahungu lawa or ni n'wi tivisa ka national t v chanele leyikulu phela leyi loko a nga ku na loyi a dyela na yena u va u khona va swi tivini vatiko a ya ka ka ka mina hi mina ku mi fike njhani a mi te a mi ri la ka group liya mi nga sungula kona and then Eh, a ni ri ka group liya and Mm. then ni ya ku endleke o va vuye va ti herisa ti-drama series letiya Mm. ta hamba ti tlanga like n'hweti na n'hweti va cincacinca mm. ivi se na audition ka mina hi mina Mm. Eh, vaka mina hi mina va mi teka a na mi nga joli na management Yes. mata why ni mi vutisa ngopfu leswo jolajola i mhaka ku vanhu vo tala va vona va mi ni dlamini va va humelela va ri va tlela na management ku va kota ku kuma ti-tv shows ku kuma tiyini yini so hi xitalo loko vona vavasati vo saseka va karhi va humelela especially on this entertainment Mara se industry a swi ta- a swi ta hlupha swi ta vula ku se loko ku ri ku munhu i sasekile sweswi swi vurisaku leswi a ni ri Mm. i sasekile No, no, no, no, i ku va Loko a va ri- a va ri mi saseke ndini No, a ni la ku ti nyikela ka swikatlani a ni swa swi niya hi statement o Oh, mara xa swo swi wena. koho A swi koho Okay. mara swa swi niya hi statement xa Oh, wena okay. swi komba ku vanhu lavo saseka a va nga ta tirha anywhere a nga ta tirha anyway Eh, hi ku Vana ani va- miri va tirha hi ku ku tleriwe na va swimanimani va tlele na management swi komba kahle kahle loko munhu a sasekile u fanele a tshama kaya a nga tirhi loko o za a tirha ku tlelatlelaniwile na management ko tala yes mara ko tala swa humelela i ntiyiso van'wana a va tivi va nga le ka ti-top positions hi mhaka ku va na leswi mhe ni nga riki na swona e so that's why nga va vulavuleli ni ti vulavulela ku ya hi mina mm. a ni telangi na munhu and mi hleketa ku swi unfair ku vana va na that opinion on women Ka vanhu va xisati. It's unfair not only ka vaxisati ni le ka xinuna and na swi ta ku vanhu va tshama va ri na ti-opinions hi swihi swa ku tala ni sweswi na swi ta ku na sweswiya swa ku vavanuna va a ka ha ri leswiya swo Ah, eh, vulavula leswi swo twala, n'wansati. Twala, twala, twala. Okay, okay. a ka ha ri leswiya swa ku n'wansati loko a nghene entirhweni i tlele na management

va fika laha va ku awu u nga vuxi laha swa ha lava interview yin'wana sesi laha u fika u nyika sweswi u nga na swona na mina ku nyika leswi ni nga na sweswi kumbe xi nga hi nyika ivi ni ku nyika t v show hundred thousand a month wa vona a ni vuzi a ni vuzi ku yi fanele ka munghana ni nyikile mora twenty rand so so va ku nyika hundred thousand na wena sometimes u like hambi no va na nuna xa 100,000 ya fika ku ni nga yi lwela kan'we ntsena ene a swi twari se i ta vona hi relationship leyi mi nga na yona ku sesi loyi a nga lo kuma hi mhaka ku i na talenta mara danger ya sweswi hi leyi ku ze ni ni vulavula hi swilo leswi ku sweswi wena u teka chachamelo u teka mina hi mina na swi na swidrama drama ni sweswo there are other girls who want to be like you and kuma ku now you're telling me a different story oh okay i did this i did this i did this this how i build my brand to where i am today that's why nikuwanira ka mina hi mina since 2016 or 2015 then na that girl asuka a dyondza kuma futhi a dyondza kuma a ndla mihlovo leyi hinkwayo a nghenela ti-group a ndla mihlovo leyi hinkwayo a n'wi swa ku shema hi ku hi pfaleni a nga kumi gigi ka yiva a nga kumi opportunity kasi hi mhaka ku vavasati vo tala they don't use their talent they use what they have do you understand where I'm coming from? Yes, so me inspire these girls to do wrong things to get this cool. I should have better. I'm going to show man song. We're like, I'm gonna say, I'm a new tier. New tier. Must do this. mara i nga rivali na mhaka ya ku na tihlahla ta vanhu ta hambana hi mhaka mm. hinkwenu sweswi hi nga tsutsuma hi ya hi endla public management mm. hinkwenu ka hina mm. a swi vuli ku hi ta thoriwa hinkwenu ene a swi vuli ku hi ta heta hinkwenu yes right hinkwenu hi nga tsutsuma hi ya hi ya dyondzela vudokodela Mm. a swi vuli ku hinkwenu hi ta hetelela hi ri madokodela Yeah. and a swi vuli ku lava nga madokodela va tirhise swin'wana ku va fika laya Mm. hlahla ta vanhu ta hambana na minkarhi ya hambana swi nga endla swa wehe swi hatlisa swa me swi hlwela naswona mi swa hatlisa ku hlwela swa wena ya mara mi a mi hembi ku na vavasati vo tala va lava ku vana mi kuma ku teka nkarhi ku va va kuma Exactly. mara va hetelela va va va kuma hetelela va swo vakumi teka nkarhi van'wana va tlhela va hetelela va nga va kumangi hi nga matima mara u nga tele matimba sesi u ta n'wi kuma tela matimba anyway mi grateful ku fika kwini to have worked from mina hi mina until today Hey, I'm very much grateful. mm. um opportunity leyi ni nga yi kuma laha yi ni cincele vutomi ni sachiwe ya ku na loko ni tshame ni ni tivutisa ku loko a ni nga fikangi laya a ni ta va ni ri kwihi mm. hi loko a ni nga fikangi laha mina wa hi ta hi nga ri ka interview today I'm sure sweswi ni na ku interview na lava nga la Guyana mara sweswi vanhu lava interview vavasati hinkwavo na lava nga la glen va interview kumbe na manda ze ni mi kuma kolo switaratini nkarhi hinkwa but to be honest ni sure ka ni nga ta mi kuma na mina mara to be honest um a da hi nga tivananga ni nga katsongo so i mi acting from 2015 to until today Eh, hi endla interview leyi ku ri ti 31 ta march lava rhunyiwaka tikontiraka ta vanhu van'wani va caciwini ni la ku veka xo ku wa mi tlhe- mali leyi ya ni followa i na switori wena Ma- mali leyi ya ni followa leyi um a ni- a ni mi navelela ku mi caci- mi va mi caciwini na n'wina i just want to check ku kusukela hi 2015 mi tirha on a contract basis each and every year mi fanele mi rhunyiwa contract

Wa ha fanele i tirha i ya mahlweni renewal contract. Or loko va ha kula a vo fanele u tirha. Eh like loko role ya wena ya ha ri na swilo leswi yi faneleke yi swi humelerisa. That's what I meant. Goal ya n'wina i yini ka ka swilo swa ku act? Ah goal ya mina hi ku sweswi ni le ka ni le ka radio na ka TV na swilo laha. Although ni yi kama Kwihi? a ka

makhume makhume ne ya ya and ku na ku na- ku na mfana un'wanyana a eka ka mina hi mina va ri i i jiwani le ka mina hi mina. u n'wi ku chela ka mafenya breda hi siku ka SABC one. ya a ni loko ya ka TV ni ta ku cheka Eh. na swi lava ku talenta ya mina yi dyondzisa ya mahlweni so mara what are you doing to to get there

Oh, a mi mi va a va le buluka eka swa masangu so ni nga tshika ndhawu eka xona wena va yisa ka TV. a ni vhela ri ni ku ta masangu ni vula ku ekta ekta swilo hinkwaswo na lava hambi wena mi dliyisiwana wo tita ndlayisiwana va ku mi ku xipumi wo tita va ku wa penga wo tita penga a ni va vulela ngopfungopfu masangu ni vulela ku hinkwaswo loko ku ri ku swi fika ka acting ni nga swi ekta

a hi siku ya se ni ya fana ri va ha tikhoma vahlaleri va mina ma swi tiva ku a ni disappoint everyday ni mi endla sure ku ni vutisa swivutiso leswi mi nga ni tisela swona na sweswi ni tise hi n'wina ku ni ta vutisa um loko hi sungula video leyi ni te ni ta mi vutisela ku mhani mi tekiwile kumbe njhani mi available ku tekiwa mi nga mi nga nyumi vula lexi nge le mbilwini ya n'wina for sweswi a ni available

Ya mhani u lava na ku ta kisa kisa na vanhu ka TV. Hawu, No, no, u no, lava no, example, no, Oh, lava. oh, okay, munhu koka moya. example i ku wa ni teka wehe sweswani Mm. swi komba ku ni ya tshama ka n'wina for Mm. instance Mm. ni ya tshama ka n'wina na project mina kaya se ze hi fika makumu Mm. se ku sungula timhaka leti ta ku e loko i hola mali ya ka n'wina swi ku yini yini yini Mm. ende leswi ni swi ndlaku le kaya leyi it's for my kids vo va rhangaka mahlweni at this hinkwaswo leswi ni swi endlaka mitirho yaleyi ni endlaka ni va ni khe ni pfuxela ngopfu that's why ni nge teki munhu la nga na vanhu ni nge pfuke ni ve number one Oh well, sasa shesho mama. Wale wengi wa mulava mbele na kukhulumisela na 3. Deixa eu dar sucesso. vaseketeri va mina hi fikini makumakumu ka interview um eh, loko a ku na swin'wana leswi a ndzi tsamisakela ku swi vula swi nga swa nkoka ka vaseketeri va n'wina lava mi landzelelaka um ni sure ku a munhu vo gega i maphorisa laha va tshama va ri ku gigeni va tshama va karhi va hakela swilo leswiya swa swa ku tika leswi a ni swi tivi ku xava tibuleti va tshama na tona na mi nga vula loko na swin'wana swi lava ku hlamusela mhani leyi tsaka ngopfu ni ta hamba ni interview ya vavasati interview ya vavasati swa tsakisa yo na swo tala um mina no khensa lowu wa ta va tinyike nkarhi va langutisa this interview a va yi mahlweni va ku support va interviewa na van'wana vamani lava ve le patwini ngete ya interview eyi lavani va lava hi mbilu na moya ya so yi khense ngopfu xikwembu a xi mi katekisi xi mi nyika na role ya n'wini ya le ka t v um mi yi kuma hi mintirho ya n'wina leyo saseka na loko nga ku swi fita ku mi yi kuma hi swin'wana na swin'wana swi mi swi kumisaka as long it works for you hambi hambi u mi jaja Eh, but as long you are getting everything that you need to finish your projects at home hambi u swithu a swi na mhaka ya mhaka na swona swi hisa kwini to tlela hi twa timhaka hi hleka hi vulavula ku biha ngo mali ya nghena mm, month end nghena ku nghena ya xiphoyisa ku nghena ya tv hambi u kwata wa lava u la

74 kasi eka website hi vakhandlegroup.co.za rhumela rungula eka info at vakhandlegroup.co.za vakhandle group we are family